היינט וועלן מיר הערן א קליינע שפיל פון אבי פרידן, וואס איז דער ליגן? יא, אזוי הייסט דער שפיל. און איך וועל ווייטער רעדן וועגן מיין משפחה, דאסמאל וועגן מיין פארטנער. איך האב אויך א קליינעם אנאנס. איך האב שוין געשאפן צען עפיזאדן פון פראסטע אידיש, און איצט וועל איך מאכן א הפסקה דער עפיזאד וועט זיין דער סוף פון דער ערשטע סעריע, און אין אפאר וואכן ארום וועל איך אנהייבן מיט סעריע צוויי. איך דארף א קליינע הפסקה ווייל איך וויל זיך לערנען אביסל מער וועגן רעקאדירן א פאדקעסט. איך האף אז איר וועט נישט בענקען צופיל נאך פראסטע אידיש בשעת דער הפסקה. מיר וועלן באלד זיין צוריק, זארגט זיך נישט. איז גוט. גענוג וועגן דעם. איר זייט גרייט צו הערן אביסל אידיש? לאמיר הערן פון אבין.
שלום עליכם חברה, איך הייס אבי און איך בין א אידישע לערער דא אין די פאראייניגטע שטאטן, און איך האב עפעס פאר אייך וואס הייסט וואס איז דער ליגענט? אדער לאמיר טרעפן א ליגענט, איך האב דריי קליינע מעשות און איינער פון זיי איז א ליגען, און איך וויל אז איר זאלט טרעפן וואס איז די ליגען. א' ווען אבי איז געווען א קינד פלעג זיין מאמע פארמאגען א גארילא קאסטום, זי האט געקויפט דעם קאסטום אין א מאגאזין, זי פלעגט אפטמאל אנטון דעם קאסטום אויף שמחות. דער אמת צו א ליגן? ב'

ג. אבי'ס מאמע איז געווארן געבוירן אין מאנטרעאל. איר ערשטן שפראך איז געווען פראנצויזיש. איר צווייטער שפראך איז געווען יידיש. זי האט דארט אין מאנטרעאל געוואוינט שוין לאנגע יארן. זי האָט זיך געלערנט ענגליש סוף-כּל-סוף ווי אַ דערוואַקסענער אין ברוקלין. זי רעדט ענגליש מיט אַ פֿראַנצויזישע ברוקלין אַקצענט. דער אמת צי אַ ליגענט?
הום, אינטערעסאַנט. וואָס איז דער ליגען? איר ווייסט? איר ווילט טרעפן? אז איר הערט זיך צו צו דעם פאדקעסט דורך ספאטיפיי, קענט איר דארטן שטימען און זאגן אונז וואס איז דער ליגן, און אז נישט, נו, איר דארפט ווארטן און מיר וועלן האבן פאר אייך דעם ענטפער ווען מיר קומען צוריק מיט סעריע צוויי. א דאנק אבין פאר דער שענער שפיל. די וואך קומט פאר דער געבוירן טאג פון מיין פארטנער, מיין געליבטע, און דערפאר וועל איך דערציילן אביסל וועגן זים. מיין פארטנער הייסט ברענדי, ברענדי איז אן אמעריקאנער. עס שטאמט פון ארגען, אבער ברענדי האט געוואוינט אין אויסטראליע שוין צען יאר. עס איז געקומען אין אויסטראליע כדי צו לערנען זיך אויף א דאקטאראט. איצט ארבעט ברענדי אין אן אוניווערסיטעט לערנען און פארשן קרימינאלאגיע. ברענדי איז א מענטש וואס האט אסאך אינטערעסן. ברענדי איז זעהר שעפעריש און האט ליב צו מאלען און צו שאפען קליידער. עס האט ליב פאנטאזיער און פאקטאזיער, ביכער, פילמען און טעלעוויזיער. ברענדי האט ליב ארומצופארען און איז געפארען אין אסאך לענדער. נו, וואס נאך? ברענדי איז אויך אן עקסטראווערט און האט ליב צו פארברענגען אויף שמחות אדער גייען אין א קלוב און טאנצען שפעט אין די נאכט אריין. און אויך צו מאכען שמחות אינדערהיים און פארברענגען מיט פריינד און משפחה. אבער מיין נישט אז ברענדי איז אלעמאל אזוי לעבעדיג. מיר האבן אויך ליב צו פארברענגען צוזאמען אינדערהיים מיט אונזערע צוויי קעץ און קוקן טעלעוויזיע אדער שפילן אין ברעט שפילן. און וויאזוי האב איך זיך געטראפן מיט ברענדי? עס איז נישט אזא ראמאנטישע מעשה, מיר האבן זיך געטראפן דורך אקעי קיופיד, יא, א שדכנות וועבזייטל. דאס איז געווען מיט זעקס יאר צוריק. איך האב מיטגעבראכט זויע איגעקיס אויף אונזער ערשטע רונדקע, היימישע איגעקיס וואס איך האב אליין געמאכט. און נו, ווייטער איז שוין אלץ געשיכטע. און דאס איז אביסל וועגן מיין געליבטער ביז הונדערט צוואַנציק טייערע. טייערע צוהערערס, דאס איז שוין דער סוף פון דעם עפיזאד און דער סוף פון סעריע איינס. א דאנק אלע וואס האבן צוגעהערט, א דאנק אלע וואס האבן מיר געשריבן. ס'איז גאר שיין צו הערן פון די צוהערערס, און איך פריי זיך ווען מענטשן זאגן אז פראסטע אידיש העלפט זיי מיטן לערנען זיך אידיש. איך וויל אויך באדאנקען אלע וואס האבן מיר געשיקט א רעקארדירונג, די געסט, דאס איז זייער פיין צו האבן מענטשן וואס ווילן שטיצן דעם פראיעקט.